Déi lescht Méint iwwer, do war d'Liewen jo wéinst der Corona-Kris e bëssen stoe bliwwen. Elo haut um Virowend vun Nationalfeierdag, wou mer schonn e puer Phase vum Deconfinement hannert eis hunn a méi oder manner ënnerwee sinn, do wollte mer e klenge Réckbléck maachen op dat, wat déi lescht Méint iwwer passéiert war, trotz Lockdown, an och e bëssen no vir kucken, wéi et elo wäert virugoen hei an der Stad. Nationalfeierdag wäert dëst Joer jo net wéi gewinnt ofgehale ginn. De Buergermeeschter Claude Haagen, dee wollt sech et awer net huele loossen, e puer Wuert bei där Geleeënheet un Iech ze adresséieren. Léif Dikricher Matbierger, Dir Dammen an Hären aus dem Schäffen a Gemengerot, aus den Dikricher Kommissiounen, aus deene verschiddene Verwaltungen, Servicer an Associatiounen. Nationalfeierdag ass dëst Joer fir d'Awunner vu Lëtzebuerg an domadder och fir Dikrech ee besonneschen. Lëtzebuerg, Europa, ech elo d'ganz Welt ass duerch déi sanitär Pandemie vu Covid 19 betraff. Well Lëtzebuerg sech an engem Etat de crise befënnt, war an ass eist Liewen net méi dat selwecht. Sanitär an hygienesch Mesurë reegelen eisen Alldag a wäerten och an Zukunft eist professionellt an eist privat Liewen bestëmmen. Am Numm vum Schäffen a Gemengerot géif ech allen Dikricher Leit villmools Merci soe fir déi excellent Disziplin, fir de Versteesdemech vun allen nationalen a kommunalen Decisiounen, déi geholl gi sinn, a fir de Respekt ee virun deem aner. All deenen en décke Merci fir déi Hëllef, déi jiddweree geleescht hutt an dëser aussergewéinlecher, ongewinnter a schwiereger Situatioun. D'Gesondheet vun alle Matbierger steet a stoung ëmmer am Mëttelpunkt vun allen Decisiounen an huet an dësem Sënn och nach ëmmer Prioritéit. Dofir war dëst Joer keng Militärparad, keng offiziell Zeremonien, kee Fakelzuch a keen Éierepatt op der Kluuster. Léif Dickecher Lett, Nationalfeierdag ass e besonneschen Dag fir d'Awunner vu Lëtzebuerg an domadder fir d'Awunner vun Dikrech. Nationalfeierdag soll een Dag sënn, deen alleguerten d'Awunner vu Lëtzebuerg zesummebréngt. Mir wëllen all d'Dikricher Awunner, vun alle Reliounen, vun allen Orientéierungen, vun allen Nationalitéiten, also der gesamter Populatioun, déi hei wunnt, d'Méiglechkeet ginn, Nationalfeierdag op hir Aart a Weis ze feieren. Dëst Joer ass dat aus gesote Grënn aneschters, mee de Sënn vun dësem Dag bleift awer och a besonnesch dëst Joer dee selwechten. Nationalfeierdag ass awer virun allem eng gutt Geleegenheet am Respekt un déi z'erënneren, déi fir eist klengt Land Lëtzebuerg d'Symbol vun senger Eegestännegkeet an senger Fräiheet sinn. Eisem Grand-Duc Henri an senger Famill wënsche mir dofir op dësem Dag alles Guddes fir d'Zukunft an ee weider erfollegträicht Schaffen am Déngscht vun eiser Natioun. An Iech alleguerten wënschen ech am Numm vun der Stad Dikrech ee schéngen Nationalfeierdag. Vive de Grand-Duc an d'groussherzoglech Famill, vive Lëtzebuerg, vive Dikrech!
De Confinement war keng einfach Zäit. Eng nei Krankheet war ausgebrach, kaum ze gräifen, an dach hu mir eis misse virun hir verstoppen. Hei nach eemol e klenge Réckbléck op déi aussergewéinlech Zäit vum Bleift doheem bis bei d'Verdeelen

A bei mer ass elo de Claude Thill, Schäffe vun der Gemeng Dikrech. Gudden Owend. Gudden Owend.
Jo, ech mengen, dat war schonn en zimleche Schock, wou d'Leit matgedeelt kruten, si missten doheem bleiwen. Mee ech mengen, et war awer wierklech néideg. Dir als Infirmier-Anästhesist hutt déi ganz Situatioun jo och hautno am Centre Hospitalier du Nord matkrut. Wat sot Der, war et awer wierklech néideg? War et fënnef vir zwielef, wou de Lockdown komm ass? Jo, dat kann ee scho sou gesinn. Ech denken, dat ass déi richteg Decisioun zum richtegen Zäitpunkt gewiescht. Et huet ee jo gesinn, datt ugangs Abrëll deen éischte Pic komm ass, deen dunn awer gutt konnt bewältegt ginn. De Virdeel war och, datt een déi zwou Wochen nach Zäit hat vum Lockdown vum 16 Mäerz un, datt. an der Klinik selwer vill Preparatioune konnte gemeet ginn, éischtens fir d'Covid 19 Patienten alleguerten ënner gudde Konditioune kënnen ze empfänken an och ze behandelen, awer och fir d'Gesondheetsversuergung fir alleguerten déi aner Erkrankungen an aner Urgencen, déi do waren, fir dee Service ze garantéieren, an dat huet wierklech gutt fonctionnéiert. An an der Gemeng selwer, ech mengen, do hutt Dir, misste relativ séier och agéieren, fir déi vulnerabel Leit, fir déi och ze ënnerstëtzen, déi doheem wierklech agespaart waren. Awer. Richteg. Also dat ass eppes, wat jo dann, wou d'Gemeng a sengem Rôle ass, wou mer och ganz fréi reagéiert hunn, wou mer verschidde Servicer probéiert hunn opzebauen, notamment fir de Leit hir Kommissiounen maachen ze goen, fir datt se, datt se hir, Hir Produiten, déi se am deegleche Gebrauch brauchen, eemol d'Woch heembruecht kritt hunn. Dat hu mer opgebaut, dat huet gutt funktionéiert. Mir waren do jo net eleng. Et sinn aner Organisatiounen, déi dat och gemeet hunn. Ënner anerem d'Scouten hunn dat gemeet. Ech mengen, datt do jiddwereen, dat kann ee vläicht esou soen, seng Clientèle hat an datt een deen aneren ergänzt huet an datt et och gutt ass, datt dat net just nëmmen op engem senge Schëllere louch, datt dat konnt komplementar esou gemeet ginn. dass op jidde Fall de Service vun der Gemeng aus Lift bis op Weideres mol nach virun och zesummen am Moment, wat d'Verdeelung ubelaangt, mam CGA Nordstad an ech mengen, datt dat wichteg war, fir dat esou ze maachen. Jo, a fir de Liwwerservice vun der Gemeng, do war eng Mataarbechterin vun der Gemeng, déi dat organiséiert huet, mat enger Camionnette vum Service technique och. Richteg, dat ass d'Madame Costa, déi De Projet op der Gare encadréiert, wou mer jonk Demandeurs d'emploien hunn, Schoulofbriecher hunn, déi mer probéieren iwwert dee Wee nees zréck vläicht op en Zil am Liewen ze bréngen, fir se do ze ënnerstëtzen. Si begleet dee Projet vun der Gemeng aus. Well de Projet op der Gare zou war, esou wéi alles och, war d'Idee fir der Madame Kostler dee Service soll maachen. Si huet dat mat Begeeschterung gemeet an ech mengen, datt et huet exzellent funktionéiert.

Dat wat wierklech flott un dëser sanitärer Kris ze gesi war, dat war, Datt een op eemol d'Impressioun hat, datt d'Leit trotz Covid 19 sech einfach méi no komm sinn, datt erëm méi Solidaritéit ënnert de Mënschen opkomm ass. An un dëser Solidaritéitsschlaang hei am Park zu Dikrech kann een dat och wierklech ganz gutt gesinn, déi ass einfach riseg. Mee et goufen awer och ganz vill aner Aktiounen, wou Leit sech engagéiert hunn. Esou zum Beispill huet d'Band Les Brasseurs fir déi eeler Matbierger hei zu Dikrech gratis Concerte ginn.

Villmols Merci!
A bei mer ass elo den éischte Chef nei vun Dikrech, de René Canivet. Gudden Owend. Gudden Owend. Concert.
Jo, wann der déi Biller do elo gesitt vun dësem Concert, ech mengen, dat ass jo wierklech super, wat si do gemaach hunn. Mee et sinn am Fong geholl ganz vill Solidaritéitsaktioune gewiescht vun de Leit, fir aneren ze hëllefen. Wéi hutt Dir dat erlieft? Also ech hunn dat immens fonnt, déi, dat wat déi do, eis Musikanten do gemaach hunn, net eleng elo bei der, bei der Maison de Retraite, mee och virdrun, wou se fir fir de Lett aus dem Gesondheetsdéngscht, fir deene Merci ze soen, all Owes Concerten haten, wou ganz Famillen zesumme gespillt hunn. Ech hunn, dat ass emotional, ech, mir, mir ass eppes, dat geet mir immens no, esou Saachen. An ech hunn dat wierklech super fonnt an eng, eng wonnerbar Iddi, fir dat ze maachen an och fir deene Lett, déi och am Fleegeheim sinn, ech mengen, dat sinn der esou souwisou ewell, déi, déi net ganz gutt drop sinn, fir deene e bësselche Freed ze maachen, mat e bësselche Musek am Laf vum Dag. Ech mengen, dat deet, geet virengen gutt. Musik, domadder kann een neischt verkéiert maachen, bien au contraire, datt ass Musik, versteet gidfereen, och déi déi eeler Lett grad esou gutt wéi déi Jonk, an duerfir hunn ech datt eng eng super Iddi fonnt gehat. War eng wichteg Etapp déi ze huele war. Dat war wou d'Schoulen erëm opgaange sinn. Ech mengen Dir als Schoulschäffen waart do sécher och un der éischter Rei dobäi fir ze gesinn wéi intensiv och do d'Léierpersonal an d'Leit aus der Maison Relais, wéi déi sech wierklech hei och engagéiert hu fir dat Ganzt. Jo, do ass keen Zweiwel. wat déi Ekipp, eist Léierpersonal zesumme mat der Maison Relais an och mat eisem technesche Personal, wat si fäerdeg bruecht hunn do, dat war, dat war keng einfach Saach. Dat, ech mengen, do waren, do sinn Nuechten drop gaang, fir alleguerten déi, déi Klassen do ze organiséieren, de Splitting ze maachen, d'Kanner esou ze setzen, datt awer vläicht de Brudder an d'Schwëster an engem selwechte Grupp sinn, vläicht net an der selwechter Klass, mee awer trotzdem, datt se kënnen zesummen an d'Schoul goen oder an d'Betreiung herno goen. an do ass wierklech wansinneg Aarbecht geleescht ginn, da muss ech soen, an ech muss och vun dëser Plaz un alleguerten deene Lett, déi do mat dra waren, en häerzlechen, häerzleche Merci soen, well dat war net evident. Ech war e puermol do derbäi, datt mer Reuniounen haten, also elo sinn ech e klenge Männchen an deene Saachen, mee wat déi organiséiert hunn, Chapeau, do kann ech net aneschters soen, dat war, dat war super an dat hott een och gesinn. Ech mengen den éischten Dag wou d'Schoul opgaang ass, et war mat äusserst wéineg Chaos verbonnen, muss een bëssen sech, et bleift jo ëmmer, dat ass normal, dat war fir gidfereen nei, och wat d'Kanner, virun allem eis Kanner och an där ganzer Zait vun der Pandemie hu musse maachen, dat war jo och fir si Neiland. Ech mengen, Schull op Distanz halen. iwwer d'Tablett, iwwer der Mamm hiren Handy oder wéi et dann ebe war, dat selwecht fir d'Léierpersonal. Also dat muss een och ronnkreien. Mee dann, wéi soe se ëmmer, am beste léiert ee schwammen, wann een an d'kalt Waasser flitt. Da muss een, da muss ee kucken, datt een un d'Uwänner kënnt. An hei ass dat esou gaang an ech muss wierklech soen, dat war mat vill Erfolleg gekréint an ech sinn hefteg stolz op déi ganz Ekipp an och virun allem op eis Kanner an och hiren Elteren, déi ganz, ganz vill do matgehollef hunn. fir datt et esou gutt konnt iwwer d'Bühn goen. Merci René Canivet.
Dat ass gär geschitt.
Jo, entretemps ass hei an der Stad erëm esou zimlech alles op. Déi éischt wichteg Etapp fir d'Gemeng, dat wor awer, wou déi éischt Phas vum Deconfinement war, wou d'Chantieren erëm konnten opmaachen. Hei nach eemol e klenge Réckbléck.

Ganz enchantéiert wou déi Chantieren endlech konnten ofgeschloss ginn. Jo, mir hate verschidde Chantiere geplangt wärend der Phas vun der Pandemie, déi dunn ënnerbrach gi sinn. A wéi d'Chantiere erëm ugaang sinn, hu mer haaptsächlech Infrastrukturaarbechte gemaach a verschiddene Stroossen an Dikrech. D'Kräizstrooss ass de Chantier erëm ugaang. Mir hunn de Parking vun der aler Seeërei ganz an d'Rei gesat, erëm wéi misst sënn. An da sinn och nach d'Aarbechte weidergaang a bal ofgeschloss ginn. um Complexe sportif, wat d'Pist fir d'Liichtathletik ubelaangt an och d'Futtballsterrainen. Jo, fir eng Gemeng ass dat natierlech eng gelunge Saach, wann op eemol alles zou ass, wann alles steet. Wéi hutt Dir déi Situatioun perséinlech erlieft?
Ass eng komesch Situatioun, mee par contre war et eng ganz stresseg Situatioun, well een mat enger Situatioun ze dinn hat, déi een am Fong nach ni hat. Dat heescht, et huet ee missen Décisioune relativ séier huelen, vue que datt een d'Situatioun nach ni hat, wousst een ni, ob déi Situatioune honnertprozenteg géife passen oder net, ob et och déi richteg Décisioun war, déi ee geholl hutt. An elo muss ech awer soen, datt déi ganz Gemeng och mam Personal alles op de richtege Wee matgezunn ass, sou datt mer och d'Déngschter fir de Bierger och nach weider konnten assuréieren, während der Pandemie, haaptsächlech och während dem Etat de crise. En éischte Gemengerot hat awer elo eréischt virun kuerzem an och nëmmen iwwer Videokonferenz. Mir hunn deen éischte Gemengerot gemaach iwwer Visiokonferenz, dat heescht wou jidderee bäigeschalt ginn ass, wou natierlech d'Konditiounen och aneschters sënn dee Moment wéi wann ee physesch beieneen ass. Mee mir waren awer, loosse mer soen, eemol d'Woch waren déi véier Fraktiounen, déi am Gemengerot present sënn, awer iwwer Visiokonferenz mat hire Vertrieter present, sou datt déi politesch Parteien, déi am Gemengerot sinn, och allkes informéiert waren, iwwert dat, wat am Fong d'Gestion journalière vun der Gemeng ugeet. Jo, do sinn och ganz wichteg Décisiounen geholl ginn, ënner anerem fir d'Geschäftswelt, déi jo och wierklech ganz schwéier gelidden huet, och hei zu Dikrech. Natierlech muss een do och séier reagéieren. De ganze Gemengerot huet unanime decidéiert, fir zum Beispill Taxe d'étalage och fir Terrassen, fir dat op Null ze setzen, dat heescht fir d'Saison 2020, 2021 kee Loyer ze froen, fir iwwerall do, wou d'Gemeng Propriétaire ass, bei Caféë, Restauranten, fir do de Loyer och op Null ze setzen während där Zäit, wou en Etat de crise ass, fir eeben och een Input ze ginn direkt deene Leit an deene Geschäftsleit och d'Méiglechkeet ze ginn, fir eeben do iwwert d'Ronnen ze kommen, well se jo och am Fong zou haten an net duerch eng Décisioun, loosse mer soen, duerch de Commerce, mee duerch eng Décisioun vun der Regierung, voire vun der Gemeng, an dann ass et och nëmme normal, datt d'Gemeng deene Leit entgéintkënnt. Jo, d'Fro, déi sech elo natierlech stellt, Wéi geet et virun hei an der Stad? Ech mengen, déi grouss Fester, déi si bis Enn Juli ofgesot, mee wéi gesäit et duerno aus? Eng Kiermes, en Hierschtfest, wäerten déi kënnen normal stattfannen? Et ass elo esou, datt de 24 Juin den Etat de crise automatesch ausleeft an datt dann alleguerten déi Obligatiounen, wat d'Hygiène ubelaangt, wat de Comportement ubelaangt, wat d'Sanitär ubelaangt, iwwer Gesetzer duerch d'Chamber regulariséiert ginn an och determinéiert ginn. Dat si Gesetzer, déi lafe vu Mount zu Mount, eebe fir den Etat actuel an och den Etat futur vun där Kris z'analyséieren a wéi et weidergeet. Momentan si sämtlech. Manifestatioune bis den 31 Juli vun dësem Joer ofgesot. Och d'Augustkirmes, wéi mer se nennen, wäert net zu Dikrech stattfannen. Et sinn och scho Manifestatiounen ofgesot am Oktober, Festival de la Gravure fir en net ze nennen. Dat muss ee kucken, wéi een elo am Fong am Juli, August weiderkënnt, wann natierlech d'Gesetzer dat soen, datt do, Keng Organisatioun däerf virstellen, da wäerte mer dat och respektéieren, well ech denken awer, dat Wichtegst ass ëmmer nach d'Gesondheet, d'Santé vun de Matbierger. An et ass eng schwéier Zäit, et ass eng ongewinnten Zäit an ech mengen, jiddwereen ass frou, wann dee Virus gestoppt ass an datt een Antivirus do ass an datt mer da erëm op eng normal Zäit zeréckkommen. Mee et ass jo awer schonn erëm eng gewëssen Normalitéit och agetrueden. Et ass eng gewëssen Normalitéit erëm zréckkomm. D'Wieder ass gutt, d'Leit si erëm frou dobaussen ze sinn, mee de Virus ass awer nach ëmmer do. An dat betrëfft esouwuel de Kontakt tëschent de Leit, wéi vill Leit datt däerfen hinner kommen, wéi vill Leit datt an eng Geschäft däerf goen. Ech denken net, datt eng Manifestatioun fir Al Dikrech, déi Dausende vu Leit bréngt iwwerhaapt ee Sënn gemaach hat fir dat ze maachen, während mer do d'Hygiènesvirschrëften iwwerhaapt respektéiert. Do ass d'Politik an der Verantwortung, an dat ganz einfach fir d'Gesondheet vun de Leit. An natierlech mécht de Schäffen an de Gemengerot dat och fir hir Dikricher Leit. Merci Claude Haagen. D'Sécherheetsmesuren, déi hunn natierlech och déi lescht Woch hei zu Dikrech eng grouss Roll gespillt beim grousse kulturelle Comeback. Wochelaang huet d'Kultur zu Dikrech Stëllstand gehat. Am Militärmusée hu se vun där Situatioun profitéiert, fir am Hannergrond un enger neier Expositioun iwwer d'Rekonstruktioun ze schaffen. Wéi bis decidéiert war de 17 Juni erëm all d'Muséeën an de Kino opzemaachen, dunn huet sech awer missen intensiv mam Thema Sécherheet beschäftegt ginn. Mir hunn dann d'sanitär Mesuren, déi kucke mir dann natierlech och anzehalen. Deementspriechend si mer dann hei aus dem Dornröschenschlaf erëm voll erwächt. D'Personal fir d'Maintenance, déi hunn dann ugefaangen elo d'Peiler ze zéien, e Wee ze maachen duerch de Musée, esou datt och alles grouss genuch op ass, datt d'Leit sech am Fong net kräizen, natierlech hir Distanz halen, bis hin zu eeben och, datt mer dann eebe gekuckt hunn, wat muss gebotzt ginn, geraumt ginn, well wann een awer elo dann zwee Méint quasi zou ass, da kann een engersäits dann och dervunner profitéieren, emol erëm propper ze maachen. Esou hu mer da verschidden Zeene ganz duerchgestëbst. An eben och elo technesch Installatiounen elo profitéiert ze maachen, déi net esou einfach méiglech gewiescht wieren, wa mer elo e Client hei gehat hätten. Gespaant ass een hei elo, ween da wäert alles kommen. Vill Stammclienten sinn aus dem Ausland vum Camping. Et hofft een natierlech staark, si elo iwwer de Summer erëmzegesinn. Och am Ciné Scala hu se sech déi lescht Woch virum grousse kulturelle Comeback vill Gedanke gemaach, wéi déi beschte Sécherheet fir d'Leit garantéiert wier. Wéi an allen aneren ëffentleche Gebaier mussen natierlech och am Kino Masken ugedoe ginn, bis een op senger Plaz sëtzt. Desinfektiounsmëttel, Sécherheetsofstänn a virgezeechent Weeër sollen ee bis dohi guidéieren. Am Saldan sinn automatesch zwou Plaze lénks a riets fräi, souwéi och eng ganz Rei virdrun an hannendrun. Eist Personal huet eng Formatioun gemat, wat wat se u Moossname musse respektéieren. Mir kontrolléieren och de Placement an de Säll, dass d'Leit sech wierklech dorunner halen, dass se net nieftenee sëtzen, ausser si sinn op der selwechter Adress ugemellt. Also all déi Moossnamen hu mer virbereet. Dat war e bëssen Aarbecht, mee ech denken, et funktionéiert awer ganz gutt an et gëtt och vun de Clienten ganz gutt ugeholl. Obschonn de Ciné Scala a sech eng Capacitéit vu 473 Plazen huet, kënnen domat am schlechtste Fall nëmme méi 91 Plaze besat ginn. Et hofft een deemno och zu Dikrech, datt déi ganz Covid-Kris sou séier wéi méiglech en Enn fënnt. Hoffe mer, datt et net ze laang unhält, well soss gëtt et fir de ganze Secteur awer relativ schwiereg. Well mer och, mir dierfen zwar Snacken, Séissegkeeten a Gedrénks verkafen, mee just Saachen, déi pré-emballé sinn, also déi agepaakt sinn. Mir produzéieren eise Popcorn nach ëmmer selwer. Deen ass och nach genau esou gutt wéi virdrun, mee mir verpaken en elo a fäerdeg ofgepaakten Tuten. Mee en ass made. bei ass. Am Dikrecher Geschichtsmusée iwwerdeems si se elo frou, d'Leit weider an de Genoss vun enger ganz besonnescher Expositioun vun zwee chineesesche Kënschtler kommen ze loossen. Eng Expositioun, déi et virum Lockdown esou just zum Vernissage bruecht hat. Hei zum Beispill weist eis d'Curatrice vun der Ausstellung eng Lithographie vum. Freelance-Kënschtler Wu Jun, dee de Grand-Duc Henri representéiert an aus Zeitungen a verschiddene Sprooche realiséiert gouf. D'Original dovun ass am Besëtz vum Lëtzebuerger Konsulat zu Shanghai. Net manner interessant och d'Wierker vum Kënschtler Li Baoxun, bei deenen een nieft Leit a Masken och zum Beispill de sougenannte Whistleblower vu Wuhan ofgezeechent fënnt. Dës Ausstellung, déi elo nach bis Enn Juli ze gesinn ass, Sollt een sech also op kee Fall entgoe loossen.
Mir si prett a mir freeën eis natierlech immens drop, fir dass erëm Visiteuren an d'Haiser kommen. Ech mengen, eis Haiser sinn dofir do, fir Leit z'empfänken. A leider kann een dann net an d'Theater, et kann een dann net an e Concert goen, esou wéi mer dat gewinnt sinn. An dowéinst mengen ech, si grad d'Kulturhaiser, déi kënnen oppassen, dass et uerdentlech ofleeft, dass all d'Mesuren agehale ginn, fannen ech et ganz wichteg, dass déi erëm opmaachen.
Fir ofzeschléissen, da wollte mir iech e Reportage weisen iwwer eppes, wat passéiert ass zu enger Zäit, wou mer nach hunn dierfen ganz normal beienee sinn. Virun iwwer 20 Joer, do gouf am Dikricher Jugendhaus en Event an d'Liewe geruff, dee bis haut grousse Succès huet a Jor fir Jor d'Jugendhaiser aus dem ganze Land begeeschtert. De Kachconcours vun der Nordstadjugend an der Hotelschoul zu Dikrech war och am Mäerz 2020 nees e groussen Erfolleg.
Häerzlech wëllkomm hei zu Dikrech an der Hotelschoul. Dës Kéier ass et déi 22. Editioun vum Kachconcours, déi mer haut ofhalen. Ech hu scho gemierkt, verschidden Ekippe si fir déi éischte Kéier mat dobäi. Virop direkt, alles ganz easy. Et ass e Concours, deen awer relax ofgehale gëtt. Dat heescht, Dir sollt Iech net ënner Drock spieren. Dir hutt professionell Leit fir Iech, déi en do sinn, déi en Iech hëllefen an déi en Iech mat Rot an Dot wäerten zur Säit stoen. An ech soen ëmmer, si loossen Iech net an Äert Verdierwe lafen. Dat heescht, wann Der eppes falsch maacht, normalerweis soen si Iech et. Ausser et huet Iech net geschéckt, da soen se et natierlech net. Ech mengen einfach, en extrem interessante Projet. De Kachconcours, ech mengen, mir iessen all Dag, mir kachen all Dag. Et ass einfach eppes, wat, wat am Alldag ass. A mir mierken et eeben och ganz vill an der Jugendaarbecht, dass en déi Jonk gäre kachen. Dat mierkt een an de Jugendhaiser. Kachateliere boomen ee Mol wéi d'anert. Virun zéng Joer hu se geboomt, si boomen och elo nach. Dat heescht, dat ass eppes, wat einfach konstant aktuell ass a konstant beléift ass bei den Jonken. A wann een dat dann eeben och nach esou engem professionelle Kader wéi hei zu Dikrech an der Hotelschoul ka maachen, Dann ass dat natierlech nach eng Grëtz méi cool wéi wann een dat doheem bäi der Mamm an der Kiche mécht.
Esou sinn d'Plaze beim Kachconcours och ëmmer séier beluecht. Hei dierfen déi Jonk net nëmmen a professionellem Kader kachen, mee sech och nach selwer ënner Beweis stellen, an dat ënner professioneller Begleedung. wou ee richteg vill léiere kann. Zur Säit stinn deenen 10 Ekippen, déi haut am Asaz sinn, zwee Proffen aus der Hotelschoul an dräi Studenten. Wann s du eng Fourchette siche gees, weess de, du hues do hei Rillen do drop, da kanns du Rillen am Fong drop maachen. Ok, gutt, dat gesäit een nach dann. An Gratinsform hu mir och, wann s du wëlls, eng kleng Gratinsform hu mir och, jo? Ok.

Mir hunn am Ufank ëmmer mat klenge Knäipercher geschafft a Spaaschäler. Elo kommen se natierlech mat de grousse Messeren an alles. Also Sécherheet ass natierlech ëmmer den A an O. Mir hu keng Loscht Ambulanzbussen ze ruffen. An dann natierlech och Hygiène. Et sinn herno Leit déi vun ausserhalb kommen, déi dat dann och schmaachen. Also soll et jo och iessbar sinn. Dat heescht, dass do wou mer oppassen. An dann ass et awer och, wou d'Eis drëms geet, dass e bësse sou d'Astuce vun der Gastronomie kréien. Ech mengen, dass se och. Kleng Reklamm fir fir eist schéint Handwierk wou mer hunn fir d'Kachen. An vläicht gewanne mer enk een en aneren deen enk hei am Concours ass fir bei eis Schüler ze ginn, wat och schonn de Fall war. An mer hunn och wéi elo den Aaron, deen huet scho mat gehollef an deen ass och säit zwee Joer ëmmer fräiwëlleg mat derbäi. An déi hunn am Fong d'Schoul, déi hunn de Beruff am Fong duerch dee Concours hei kenne geléiert.
Um Menü haut gëtt et als Entrée Nems, duerno en Haaptplat mat verschiddenen Ingredienten, wou déi jonk Käch kënne kreativ ginn

Hei d'Tante Drama, firwat man mer dat elo sou? Well wann s du hei knaschteg méchs herno an du méchs zou, da hues du deng Hand beglawen, ne? Déi ech do opmaachen, sou, kanns am Fong fëllen an nach e bëssen. Super, gutt, voilà. Hues dat elo am Grapp drënner bei meng Hand, voilà, an du méchs. Tuten lo zou no uewen. Voilà. Gutt, da gesäis de hei, deng Tut hei ass propper. Also do. Voilà. Huele mir d'Messer. Musse mir hei e bëssen ofschneiden. Na mä, mir pëtzen hei of. Voilà. Als du dann. Al un, al un. Voilà. Als du och do un. Sou, da kanns du dann hei e bësse fëlle goen. Ma et ass, wéi der gesitt, ëmmer e bësse chaotesch, well et ass eng relativ grouss Kichen. Si kënnen och de Kichen och net a fir sech ze organiséieren. Also ech mengen, jiddereen hat d'Recht op eng Paus. Datt kee méi an d'Paus gaangen ass, well si wëllen zu zwäit och fäerdeg ze sinn. Vun dohier, et ass elo e bëssen momentan chaotesch, mee dann raumen si dann elo e bëssen. Mee. Jo, et ass awer en groussen Menü. Si kachen fir 4 Leit mat eng Jury. Si sinn jo net ëmmer dann domadder. Et ass schwéier fir mat hinnen ëmzeginn.
Mer kachen alleguerten, mer laachen. Genuch hat gutt mateneen an et ass ebe fir de Spaass, fannen ech. Also mir sinn natierlech och hei, well mer gäre gewanne wéilten, mee och wann et net esou wär, ass net schlëmm. Ech mengen, et geet drëms a Spaass ze hunn an dee wäerte mer sécher hunn, vun dohier. Mir maachen selwer gemaachten Nuddelen, dat heescht dat si sou, wéi heeschen déi, Lorena? Wat? Orecchiette? An dann maan mer dobäi maan mer Pesto, ee grompere Gratin, als Entrée hudd der jo schon gewëss ass schon. An mir maan awer zwou verschidde Zoosen, eng kleng roud an eng kleng gring, an déi dann an der Mëtt mam Gratin opgedeelt. An eng, ech maan hei eng Baiser grad fir dat hanno beim Dessert ee Kichelchen dobäi ass, also jo. A mir raumen dat hei of, sou ass dat. Jo ech hun, ech haat iwwert 10 Säite geschriwwen wéi mer dat hei plangen. Et hänkt och vun eise Plang a dat do gëtt hei als professionell hei gëtt ugerappt.
Jo et gesäit gutt aus, bësse gestresst mee et geet. Hutt der dann eng Strategie iech elo ausgeduecht? Mir hunn dat schonn ganz laang geplangt, jo. Mä wësse wat genau mir ufänke mussen, wat net, wat méi laang dauert. Wat waarm gehale muss, de Jenk Schummer alles geplangt, dat ass ok.
Also eis ass et wichteg, dass mer einfach emol den Job virstellen, dass se en Dag an enger professioneller Kiche kënne verbréngen. Dat Zesummeschaffen ass eis onmoosseg wichteg. Natierlech ginn se och e bësse sou Basisreegele vun der Hygiène geléiert beim Kachen. Also dat ass, et huet extrem vill Aspekter, mee fir déi Jonk ass et natierlech an éischter Linn, ech wëll gewannen. An dat mierkt een och, den Éiergäiz ass onmoosseg grouss bei verschiddenen. An déi kachen a kachen a kachen, fir sech drop ze preparéieren. An dat ass einfach, einfach mega flott ze gesinn, wéi déi Jonk sech kënnen investéieren, wa se an eppes interesséiert sinn.
Trotzdeem ass et wichteg, datt déi Jonk wärend dem Concours ëmmer gutt iwwerwaacht sinn. Dofir gëtt entretemps och nëmme méi an enger Kichen amplaz an zwou geschafft. Et mécht natierlech Spaass hei mat derbäi ze sinn. Et ass ermiddegend. Also et huet een am Fong Leit, déi nach ni an enger Kichen dobanne waren. Sécherheet, Hygiène, et kann sech verbrennen, mir mussen op eis oppassen. Et stellt een eng Fro, dann dréit een sech mam Messer erëm, dann huet een op eemol d'Messer am Bauch hänken. Et sinn esou vill Saachen, wou ee muss drun denken an op eemol ass et owes 10 Auer, heiansdo och mol schonn 11 oder 12 Auer ginn, dann ass een einfach frou, wann een erëm am Bett läit. Et ass ermiddeschend och. Sinn der scho mol Saache virkomm?
Et sinn och scho Saache virkomm, Kanner déi sech verbrannt hunn, Kanner déi sech geschnidden hunn. Et sinn och scho Kanner déi op eemol Flemm haten no enger hallwer Stonn, an da sinn se heem gaangen. Jo, haten mer och. Mer haten eng Kéier e gréissere Virfall gehat, wou en Noutstecker gezu ginn ass, an do hu mer eng ganz Kiche missen evakuéieren. Feieralarmen hu mer der scho scho e puer gebaut. An dann ass, wéi gesot, dat ass eng professionell Kichen, wou d'Kanner emol den éischten Androck dra kréien, an dann mussen mer op dausend Plazen oppassen.
Glécklecherweis awer ass nach ëmmer alles gutt ausgaang an och haut schéint et virbildlech ze lafen. An dach klammt de Stress no bal 3 Stonnen sou lues. Si si gutt wann si koloréiert sinn, jo, just oppassen net verbrane loossen.
An hei leeft alles cool oder wéi? Jo, jo, mir mussen nach bëssen rausfannen wéi den dëst Jahr funktionéiert, mee soss ass et ok. Mir sinn awer nach am an der Zäit, ass et gutt. Dat heescht dir hutt dat och am Grëff fir all Plan, dass dat net zevill duerchnee geréit? Dat waarde mer och, well et muss och d'Saach warm bleiwen souwisou. Mir waarden nach fir d'Saach elo komplett fäerdeg ze maachen, zum Beispill elo den Entrée, dat ass jo dat éischt. Herno hu mer jo nach eng hallef Stonn Zäit, dat heescht, mer kënnen dann direkt den Haaptlauch waarm maachen, wat, well bei eis ass ëmmer eppes, wat waarm ass am Haaptlauch an dann ass et gemaach. Am Ufank sollten mer zu zwee maachen, zu zwee Meedercher an da waren der op eemol dräi an dann ass dat Meedche, wat sech am Fong ëm den Haaptplat gekëmmert huet, ofgesprongen, well et krank ass an dofir musse mer elo e bëssi improviséieren. Haut de Moie krute mer d'Noriicht an dofir. Muss mer lo kucken dass mer eens ginn ouni hatt. Ech menge wierklech déi grouss Schwieregkeet ass einfach den Pappla, well d'Gromperen ze kachen an alles an ze schielen a kleng ze schneiden, dat kascht schonn eenges vill Zäit an ech mengen awer dass mer dat zäitlech awer gutt hikréien. Dir sidd op alle Fall nach ganz cool hei. Jo, mir si mega gäil, dat bescht Jugendhaus ever!
Du muss am Fong net do dra mä net do dra loossen. Looss se hei dran an dann dono an de Schäffchen. Fir op d'mannst 10 Minutten, ne? Ja.
Dat ass ok. Du kanns se esou loossen.

An jo, si sinn ech mengen elo richteg am Stress, well bei verschiddenen ass den Abgang och net ganz prett. An jo, ma si mussen elo dat duerchzéien, bis et rausgeet. Si schécken elo d'Entrée fir de Jury ëm 7 Auer, dono ëm hallwer 8 gëtt den Abgang. An si hunn dann eng Stonn, eng Stonn entre guillemets Paus, e bësse fir z'iessen. An den Dessert gëtt dann e bësse méi spéit zervéiert. Dir gesitt dat, d'Organisatioun ass e bësse chaotesch, well si sinn och net gewinnt dann esou vill ze kachen. Wa si kachen dann doheem, da ass warscheinlech kuerz Spaghetti oder Spigeleeër. An haut ass eben e bësse vill, e bësse vill Presentatioun, ne? Also Preparatioun, pardon. Richt awer schonn zimlech gutt. Jo, bei verschidde richt ganz gutt, bei déi aner ass, wéi war d'Meedchen hei, e bëssen. Fänk un bëssen d'Plaque ze dämpen, mee bon, et ass lo bëssen de Spill.
An dann geet et wéi et ëmmer geet, Punkt 19 Auer kommen déi 10 Nämmse pünktlech op de Jurydësch, wou lo muss fläisseg geschmaacht ginn. Ass et da schwéier elo sech ze entscheeden? Ech mengen esou un Ems ass jo awer plus ou moins dat selwecht.
Dat irritéiert wierklech, well se gesi vläit op den éischte Bléck änlech aus, mee d'Schmacht ganz ënnerschiddlech. Et mierkt een, wat et soll sinn, mee se ganz ënnerschiddlech an de Goûten.
An wat sot der dann allgemeng zu deem Concours? Eng flott Saach? Eng ganz flott Saach. Ech si positiv iwwerrascht, och wann ee gesäit, wéi déi Jonk an der Kichen zesummeschaffen, sech géigesäiteg ënnerstëtzen. de ganzen Dag do stinn, engagéiert sinn, dass wierklech net jidderee géif dat hikréien, héije Respekt.
Och den Haaptplat eng hallef Stonn méi spéit ka sech weise loossen. Ech muss e bedenken, et si jo Jugendlecher, déi hei kachen, déi dat jo naerweis net all Dag maachen. Also ass et schwéier, well dat wat se gemaach hunn, muss mer jo och respektéieren. Wou ee elo gesäit, dass se schmaachen, dat heescht ganz oft maachen si Saachen, an dat Wichtigst herno ass jo och, wann ech an e Restaurant geet, muss een an de Mond huelen, et muss een eng Kéier schmaachen, an dass dat wat herno den Ënnerscheed mécht. Hei sinn der verschiddener derbäi, wou ee gesäit vläicht, déi méi oft matkachen, wou dann och mat Salz a Peffer geschafft ginn ass, well dat ass d'Basis wou mer brauche fir ze würzen, an da bei verschiddener do feelt dat dann e bëssen halt vum Geschmaach hier, dat heescht dass de Geschmaach vu groussen Ënnerscheed mécht, wat een awer. D'Hal an alleguerte gesäit, et si kreativ, also d'Jugend vun haut, déi ass richteg kreativ vum Dressage hier. Da kéint ee vläicht net ëmmer alles alles am Restaurant esou zerwéieren, mee d'Kreativitéit ass awer mat derbäi. Wéi gesot, dass een mierkt et a verschiddene Platen einfach dran, dass een, dass der verschi verschiddener esou klengen Don derfir hunn. Ech menge Würzen, dat ass eppes, d'Jugend vun haut gëtt vu. kleng u vun der Industrie conditionnéiert, wéi et soll schmaachen. A wat hei einfach interessant ass, verschiddener schaffen alt schonn mat där Saier, mat deem Séissen, mat deem Salzegen, wou verschidden Kompositiounen am Fong ganz gutt sinn. Mir hunn Plate mat Tomat, mir hunn mat Ueleg mat derbäi an dann, wa se mam Zocker e bësse spillen a mam Salz e bësse spillen, ass dat scho gutt. Et sinn Talenter mat derbäi. Natierlech, et ass ee wäite Wee. Et eng Kéier oder e one shot oder eng Kéier zoufälleg elo Gericht an d'Salzdëppche gegraff. Et ass op laang Kontinuitéit natierlech, wou dat Ganzt hei gewise gëtt. Et ass e gudde Cru dëst Joer, dat kann ee sécher soen. Dat selwecht dann och beim Parfait, sou dass um hallwer 9 owes no 6 Stonnen haarder Aarbecht an der Kichen dann och nach de Gewënner kann ermëttelt ginn. An zwar huel en déi Kéier déi mann Rëschert Kupp mat heem. Gewonnen de Kachconcours 2020 mat 652 Punkten d'Jugendhaus vu Monnerech.

Domat ass eis Emissioun haut aus dem Park zu Dikrech eriwwer. Eng nächst Editioun vun Dikrich TV gëtt et dann erëm a 4 Wochen op der gewinntener Plaz. Bis dohinner maacht et gutt, passt op iech op a kommt eis roueg och emol eng Kéier besichen. Och déi Dikricher Geschäftsleit géifen sech bestëmmt freeën. Bis dann, Äddi!
Léiwe Client, eis Geschäfter ware lo 8 Wochen zou. Lo se mir rëm fir Iech do.
Mir hunn alles gemaach fir datt der mat Freed a Sécherem akafe
Déngt lokal an ënnerstëtzt Är Dikkrecher Geschäfter!
Mat ënnerstëtzt Dir eis Betriber a séchert Aarbechtsplazen! Kommt roueg bei eis, mir si fir Iech do, mir wäerden op Iech! D'Union Commerciale vun Dikrech